Ähliňize salam! Dünýädäki tehnologiýa täzelikleri bilen siziň garşyňyzda. Ilkinji habarymyz milli ahalteke atymyz bilen baglanyşykly. Adyny we dizaýnyny ahalteke atymyzdan alan gaty täsin bir welosiped. ýa-da tekerlek diýip bileris. Dünýädäki bilim adamlary ahalteke atyny mundan üç müň ýyl ozal ynsan oglunyň ilk eldekileşdirilen aty diýip hasap edýärler. Dünýäniň iň owadan we ýyndam at bolan ahalteke atyndan adyny alan ahalteke welosipedi hem dünýäde gaty köp üns çekdi. Bu welosiped iňlis Extans dizaýneri tarapyndan dizaýn edildi. Bu model iki reňkden ybarat. Ramasy karbonfiberden. Bu saýada welosipedler ýigrimi-ýigrimi iki kilogram aralygynda bolanda, karbonfiberden bolanlygy sebäpli bu welosiped dokuz ýarym kilogramdyr. Şu wagt bahasy açyklanmady. Ikinji habarymyz dünýäniň iň köp akylly telefon öndürijisi Apple hakynda. Apple Hindistandaky önüm öndürijisi bolan Winstorn kärhanasynda Geçen hepde baş galdyrmalar başlapdy we baş galdyrmalaryň dowam edýän wagty satylmaga taýar duran Apple önümleri ogurlanypdy. Baş galdyrmaň sebäbi işgärleriň tölegleri wagtynda geçilmeýänligi sebäpli. Bu kärhana Apple-a degişli däl bolsa-da, Apple-yň önümlerini öndürýänligi sebäpli dünýäde gaty köp üns çekdi we Apple kärhanasy bu Whistorn hususy kärhanasyna wagtlaýynça iş bermegini bes etdi. Apple kompaniýasy işçiler bilen ylalaşyk görüşmelerini dowam edýär. Ylalaşyga Vistor kärhanasy goşulmasa, önümizdäki günlerde Apple kärhanasy Hindistana öz hususy kärhanasyny açyp biler. Üçünji habarymyz Xiaomi hakynda. Xiaomi-niň ilk bükülip bilen akylly telefony ýakyn wagtda ulanyjylaryna hödürlener. Maglumatlar Xiaomi-niň akylly telefonynyň iň güýçli tehnologiýa gurnamalary bilen garşymyza çykjakdygyny bildirýär. Ekranyny iň tiz şekilde täzeleme we iň güýçli kamera datçigi bilen hödürlener. Dizaýny Samsung Galaxy Fold-a meňzär. Giň ekranynyň ýanynda goşmaça bir ekran esas ekranyny togsan we ýüz ýigrimi Hz täzeleme tizligi bilen, Android on bir sistemasy bilen öz ulanyjylaryna hödürlener. Hytaý dünýäniň iň uly radio teleskobyny, ýagny FAST-y bütin dünýä bilim insanlaryna açýar. Iki müň on birinji ýylda gurulmasyna başlan we iki müň on altynjy ýylda tamamlanyp ulanyşa açylmasy Hytaýa ýüz segsen million amerikan dollaryny çykdaý çyznyp boldy. Otuz futbol meýdançasy ululygynda göwrümi bäş ýüz metrlik meýdana eýe bolan radioteleskoby älem giňişligindäki iň gowşak signallary hem gysga wagtda we iň ýokary hilli görnüşde alyp bilýär. Bilim ynsanlary Fasty başga älemler gözleme, diňleme we öwrenme niýeti bilen ulanarlar. Iki müň ýigrimi birinji ýylda radio teleskop bütin dünýäň hyzmatyna açyljagyny duýran Hytaý, älem biliminde gaty uly bir ädim atyp, öz adyny giňden duýurdy. Iki müň ýigriminji ýylyň iň köp oýnalan oýny PUBG Mobile oýny saýlandy. Geçen ýyla görä, PUBG Mobile oýny ýüzde altmyş bäş göterim ulaldy. Munuň esasy sebäpleriniň biri, Bu ýyl dünýämiz görlüp-eşdilmedik hadysalary gördi. Ynsanlaryň mejbury öýlerinde galdy we wagt geçirip bilmeleri üçin mobil oýunlara üns berdiler. Elbetde oýunlaryň içindäki tölegli bölümlerden hem peýdalandylar. Bu tölegli bölümlerden PUBG Mobile bu ýyl iki bütin ýüzde altmyş milliard dollar gazanyp, PUBG Mobile dünýäniň iň köp gazanan oýny we iň köp oýnalan oýny saýlandy. Onuň yzyndan Honor of Kings, Pokemen Go we Coin Master ýaly oýunlar yzarlady. Dünýäniň öňde gelen tehnologiýa kompaniýalary ynsanlaryň peýdalaryna ýa-da zyýanlaryna her hili taslamalary gözleýär we alyp barýarlar. Meselem, internet ulgamyny howadan berme ýa-da elektrigi signal bilen berme, Elbetde, bu taslamalar uly energiýa we telekom kompaniýalarynyň girdeýsini peseltjegi sebäpli taslamany dowamly yza çekdirýärler. Munuň tersine, uly kompaniýalaryň peýdasyna bolan taslamalar gysga wagtda durmuşymyza girýär. Dünýädäki ulanyjylarynyň maglumatlaryny uly kompaniýalar satan, data, ýagny bilgi toplaýjy programmalar köp kişi tarapyndan bilinýär. Bulardan biri amerikan kompaniýasy bolan Facebook akyl okama enjamynyň üstünde işleýänligi we başga kompaniýalara satmak üçin döredilen enjamynyň barlygy Facebookyň bir ýygnagyndaky ses ýazgysy bilen dünýä äşgär edildi. Bu ýygnakda Facebookyň tehnologiýa başlygy Maýk Skroffer bir beýin nöronleriniň tolkunly signallaryny Kompýuter enjamyndaky wideo oýnuna integre edilip, akyldan geçen pikirleriň oýunda hakykata dönüşdirilip biljekligini aýdýar we bu tehnologiýanyň zyýanly taraplary barlanmazdan ulanyşa hödürlensin diýenligi hem bellenip geçilýär. Önümizdäki günlerde ählisi aýan bolar. Bu günlük täzeliklerimiň soňuna ýetdik. Dünýädäki tehnologiýa täzeliklerini size ýetirip bilmämiz üçin bize agza bolmagy we laýk goýmagy unutmaň! Sag boluň, aman galyň!